Di rigori, tur no eres Papa Dios? Si abo ta na rudia resa na misa, nos tin e mesun derechi di ta resa na rudia na nos manera den Campo Alegre. Campo Alegre su normanan di salubridad ta mehor ke esnan di esun di Girigori su misa. E tiramentu di palu na snack sin protekshon kombiná ku falta di sanitashon ta plama malesa venériko sin miserikordia. Ay Carmen, corda menciona cu na snack nos no ta hanja pago mes! E burdugunan ta ultraha nos y explota nos servicio. Soja nos nunu sin pago pa despues benta nos den cunuco sin por yega nos cas. Ay mi madre! Nos mester seguridad y proteccion di Campo Alegre. Chinita, E puteria di té blachi yamá trago meisje ta un desgrasia magistral ku ta plamando malesa riba Kòrsou. Bo sa ta kuantu basora, sushi, holo stinki i sla mi a tuma na Silvia Snack? Mi no tin kòntròl médiko, mi no por laba mi chocha ni mi tin ningun klase di seguridat na Snack. Ata mi nunu ta graba ta pa basta dia i mi no sa kiko ta estado di mi nunu ya ku mi no a pasa kontròl pa basta tempu. Mi mester wak promé si Kampo Alegre tin derechi di eksistí. Apesar ku ya Kampo ta e pa setenta aña, mi tin ku haña un rason pa para e kos bochornoso aki. Apesar ku Kampo tin un debe di miyones di basta aña ku nan no a paga. Kisas e debe antigua aki ta un bon escusa pa para e cos bochornoso aki, paso ami ke. Gobierno a dispensa yen compania di tur sorto di debe. Esaki tambe mester por, un compania cu ta sirbi comunidad na su manera. Girigori, bo mester laga santidad pa Santa Barbara. For di comienso di e humanidad, Campo Alegre a sostené ofishi mas bieu na mundu di un forma organisa y regla pa reduci plamamento di malesa venerico. Campo Alegre su comportacion ta sostené nos normanan di salubridad publico y ta reduci prostitucion pa rutin. Lamta riba, Girigori! Bo no por sigui husga prostitushon a base di bo religion. Sea Campo Alegre ta funshoná awor òf e funshon ta tuma lugá rònt Kòrsou ku ta pone salubridat di henter pueblo na peliger, kada loko ku nan tema! Gisèl, Ta siudat di Sodom i Gomora bo kier instituí riba nos dushi Kòrsou? Girigori, No bruha religion ku gobernashon. Paga tinu kolega. Bo religion no por dikta gobernashon. Bo mester stòp ku prewisio. Bo a hura pa a tene bo mes gobernashon a base di konstitushon. I ami ta mira ku bo tin un tendensia di broa pampuna ku zeti brek. Hesus sei Mi yo koyon ku Dios su pordon. Ami si tin miedu di e kosnan di Sodom i Gomora. Di rigori, bo ta egoista i ta pensa trobe riba bo so. Bo mester reevaluá Kampo Alegre su funshon den su totalidat. Ta kiko ta bo solushon pa e pasientenan di Capriles Clinic ku mensualmente ta bai desogá nan nesesidat den Kampo Alegre? Bo ta dispuesto pa duna e pasientnan aki un voucher pa nan bestel nan trago meisje na Silvia Snack? Bedei mi e asunto e na plaka chikí, kòrda ku kampo ta sirbi vários segmento den nos komunidat. Tur hende tin ku abstené na mes manera Beibel ta bisa. Girigori, Ban serio. Laga loko pa loko lagabo. Bo ke bisami ku hende ku nesesidat humano i oportunidat mental herviente mester abstené nan mes? Dios mes lo por dona un wei ata herebé. Kòrsou tin mas hende ku malesa venériko ku tin Kove diesnuebe. Estatístika a mustra ku klousura di Kampo Alegre en kombinashon ku Kove diesnuebe a eskalá prostitushon paro tin himalesa venériko ku ya ta otro pandemia. Awèl komo minister di salubridat mester duna diabel rason kaminda e tin. Gisèl su punto di bista ta kuadra ku estatístikanan di malesa venériko alarmante. Girigori mester stòp di buska rason pa no habri kampo i biba den realidat. Kampo mester abri awor i redusi prostitushon pa lo tin tantu komo kasonan di malesa venériko ku ta asotando Kòrsou. Mi ta kere den igualdat. Si tin kampo pa hòmber, anto nan perkurá di trese jega lo bin bale pa nos hende muhénan tambe. Hòmber su kentura ta subi i hende muhé su rishi ta krishi. Zitijs, Mi tabata sa ku mi por konta ku bo sosten. Kampo perkurá di tin lei di snai dja rason pa nos hende muher tambe por bai gosa di nos Chippendalenan. Blasfemia! Blasfemia! Boso tur a pèrdè Strea di Nort! Kòrsou ta riba bou! Hm! Tene nan papia ei, pero esun ku abri kampo ta haña mi voto. Mi tin un luna tabata kana ku mi lomba yen.